Dwi jyst 'di penderfynu neud y fideo 'ma i siarad am rwbeth sydd falle yn effeithio lot o bobl allan yna, ma'n effeithio fi, rwbeth dwi'n delio efo fo yn wythnosol os na yn ddyddiol, bod yn unig. Dwi'n berson eitha outgoing, felly dwi'n meddwl weithia 'di pobl ddim yn sylwi. Rwbeth dwi wir yn teimlo yym ers byw mewn dinas dwi 'di bod Byw yng Nghaerdydd bron i chwe mlynedd rwan i di. Mae yna gymaint o bobl yma ond mae o dal yn lle lle ti'n gallu teimlo mor ar ben dy hun, yn enwedig os 'di dy deulu di yn byw yn bell ffwrdd fel ma' teulu fi i gyd yn byw yn Machynlleth yym sy ddim hynna o bell i ffwrdd ond 'di o ddim chwaith mor hawdd i jyst picio fewn a deud helo gweld lle mae pawb. Dwi'n credu hefyd fel ti'n mynd yn hŷn ti'n colli cysylltiad efo Ffrindiau, mae lot o'n ffrindiau i yn symud nôl adre neu maen nhw'n setlo lawr, cael plant, dechrau teuluoedd nhw hun. Wyt ti'n gwybod be i wneud, dwi'n gwybod rhai penwythnosau, na i fynd a ddim siarad efo neb. Dwi ar ben fy hun a peidiwch cael fi'n anghywir, dwi yn mwynhau cwmni fy hun. Ond mae'n neis i feddwl weithiau fel cwestiynau bach yn dechrau nigo fewn i dy ben di, pam bod ti ddim mewn perthynas, pam bod ti ddim efo rhywun? Ond Mae'n ok bod ar ben dy hun, dyna be dwi 'di dysgu, dwi'n mwynhau bod yn single a dwi 'di dysgu mwynhau cwmni fi fy hun, dwi 'di dysgu mynd allan i fwyta ar ben fy hun, mynd i'r sinema ar ben fy hun, mynd ar wyliau ar ben fy hun, ond mae o'n rhywbeth 'swn i'n argymell pawb i wneud achos mae'n rhoi perchnogaeth i ti o'r peth a dwi'n cael y pleser yna o fod ben fy hun, ond weithiau, nwedig efo pethau fel cyfryngau cymdeithasol, edrych ar Instagram, Edrych ar Facebook, ti'n gallu meddwl bod y pobl 'ma i gyd yn byw bywydau amazing a ti'n meddwl o pam, pam bod nhw heb 'di gwahodd fi i'r parti yna, pam bod nhw ddim 'di codi'r ffôn. Ond mae'n gweithio ddwy ffordd, dwi'n gwybod hynna, yn enwedig es i trwy newid mawr tua dwy flynedd a hanner yn ôl, bron i dair mlynedd, lle lle dwi ddim yn mynd allan mor gymaint ddim mwy a dwi'n credu nes i sylwi lot ar yr adeg yna sut Mae pobl yn newid o gwmpas ti, falle bod ti ddim dal yn cael y text yna, bod ti ddim, ddim yn cael dy includio yn bethau, ond dwi'n gwybod mae yna lot o hynna'n cwmpa arno fi hefyd. Be dwi'n trio wneud ydy perchnogi'r ffaith bod fi weithiau yn unig, fel o'n i'n dweud gynt, dysgu sut i wneud pethau ar ben fy hun, sut i fod ar ben fy hun, a dwi'n credu Bod angen bod mwy agored a siarad am deimladau. Dwi'n credu bod ni fel Cymry weithiau ofn neu dwi'n credu weithiau mae pobl yn licio gofyn ond dyn nhw ddim o hyd yn licio clywed yr ateb neu maen nhw'r ofn yr ateb dyn nhw'n gwybod sut i drin yr ateb so ni jyst eisiau checio fewn a jyst deud bod e'n ok siarad am pethe fel hyn. Mae popeth yn ok, jyst yn meddwl 'swn i'n licio dechrau ac annog sgwrs yn bobol. So diolch am wrando a ta ta.